Kuck d'Meteo beim Sport mat Freelanders.
Muer an de Freide leie mer nach. Héichdrockafloss fir de Weekend wäert sech da rem en Déif duerchsetzen. Schéine gudden Owend beim Wieder. An de Moien ass et erëm op ville Plazen am Land wäiss lass gaangen. Et si erëm eng Partie Schnéischaueren duerchgezunn. Eng Kalfront hat do e bësse méi onbestänneg Wieder matbruecht, mee am Laf vum Dag ass et du gréisstendeels dréche viru gaang. D'Sonn, déi ass sech och mol weise komm an de Schnéi hat sech du rëm séier opgeléist. Mer kruten och eng immens schéin Foto erageschéckt vu Buerschent. Och do war bësse vun allem dobäi, bloen Himmel, Niwwel an awer och Schnéi. Villmools Merci fir déi schéin Foto. Wat ass alles am Mount Mäerz méiglech? Moie, a punkto Temperature läit d'Moyenne bei 5,7 Grad, a punkto Nidderschlag läit d'Moyenne bei 56 Liter Reen de Metercarré an aktuell si mer do schonn zum Gléck bei 51 Liter Reen de Metercarré. Et huet jo schonn gutt gereent no deem dréchene Mount Februar. An a punkto Sonnestonnen läit de Moyenne bei 137 Sonnestonnen an aktuell leie mer do bei 37 Sonnestonnen. Do kann et also nach bësse méi sonneg ginn. De wäermsten Dag, dee jee am Mount Mäerz gemooss ginn ass, ass aus dem Joer 2021 a läit bei 23,5 Grad, dat op der Statioun um Findel. Am killste war et 1971 mat minus 14,4 Grad an och lescht Joer si mer dunn op e Maximum vun 137,9 Liter in den Meter Carré komm. A richteg dréchen war et am Joer 1953 mat just engem Komma 6 Liter. Punkto Sonnestonne war mer do och d'lescht Joer verwinnt, do si mer op 218, bal 219, Stonne komm. An éischter gro war et am Joer 1988 mat 60,5 Stonnen. An den nächsten Deeg geet da wéi gesot gréisstendeels roueg virun. An der Nuecht wäert et dann och bal iwwerall dréche sinn. Den Himmel dee bleift awer gréisstendeels zou, d'Stären déi kënne mol luusse kommen an d'Temperature ginn erof bis op zum Beispill ee Grad zu Ëlwen, null Grad zu Wolz, zwee Grad zu Ettelbréck 3 Grad zu Miersch an zwee Grad zum Beispill an der Stad. Muer de Moie starte mer mat Sonn an den Dag eran, et wäerten awer och nach kompakt Wolleken duerchzéien, déi sech och mol virun d'Sonn stelle wäerten an nomëttes geet dann awer gréisstendeels frëndlech virun. Esou steet e Wiessel aus Sonn a Wolleken um Programm bei Temperaturen, déi tëschent 9 Grad zu Ëlwen leien an 13 Grad laanscht d'Musel zu Schengen an och an der Stad. De Wand, dee bléist muer mat Spëtzten vu bis zu 35 Kilometer an der Stonn, dee kréie mer also liicht ze spieren. E Freide bleiwe se an ënner Héichdrockafloss, do geet et frëndlech virun, do ass d'Sonn de ganzen Dag mat um Rendez-vous, et zéie nëmmen harmlos dekorativ Wolleken duerch an den Thermeter klëmmt bis op 18 Grad, laanscht d'Musel si souguer 20 Grad méiglech. Also de Moie si mer nach mat Schnéi an den Dag eragestart, muer wäerte mer schonn Temperaturen hu vu Bis zu 20 Grad, do kann ee scho bal vun Abrëllswieder schwätzen. A fir de Weekend geet da wéi gesot onbestänneg virun, do wäerte rëm Schaueren duerchzéie bei Temperaturen tëschent 11 an 13 Grad. An och den Ufank vun der neier Woch wäert gro a naass virugoen, bei Maximaltemperature vun 11 Grad. Iech e ganz schéinen Owend a wann der wëllt, bis muer.
Kuckt d'Meteo beim Sport mat Freelanders.
Fitness fir d'Äerm, fir d'Been, fir de Kapp eidel ze kréien, alleng oder ënnert Kollegen a virun allem Fitness. Mat engem Laachen! Fannt Äert Fitnessgerät bei Freelanders oder ënnert sport24.lu. Freelanders.